Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowumy, janyňyz sagmy? Ýene-de siziň bilen täze wideoda men Ahmet Meredow. Mähriban dostlar, bu günki wideoda nesip bolsa, Amerikadaky, ýagny Çikagodaky daýhan bazaryna bararys. Hani öz fermerler özleriniň ýetişdiren harytlaryny näçeden satýar, näme zatlar satylýar? Şu zatlar barada gysgaça maglumat siziň bilen paýlaşaryn. Ýola düşmeden owal geçenki wideoda barada gysgaça bir aýdyp geçmek isledim. Redbubble saýty barada birnäçe dostlarym ýazypdyr. Töleg nädip almaly tölegini eger satdyň harydyňy tölegini nädip aljak zat diýip soranlar bar. Gelejegi de gelýär. Öz maşyna gitdi. Satylan harytlaryň puluny nädip almaly diýip soran dostlarymyz bar. Dostlar wideony doly gören bolsaňyz şu ýerde men ähli zady paýlaşdym. Bank hasap nädip açmaly? Eger de özüňizde bank hasap ýok, o da açyp bilmeseňiz PayPal hasap açyň ýa-da başga biriniň hasabyny baglaň. Esasy zat puluňyzy almak hiç bir problema däl. Esasy zat

aýda siz 400 dollara ýakyn pul gazanyp bilýäňiz. Ýagny ortalama baha 20 dollar, sizde de onuň 20 prosenti gelýär. Ýagny bir harydyň bahasy 20 dollar bolsa we 20 prosentini hem alsaňyz 4 dollardan size her haryt üçin pul gelýär. Indi ýaňky diýişim ýaly 100 san dizaýn ýüklän wagtyňyz 70 dan gowrak harydyňyz bolan wagt jübiňize geçjek arassa pul aýda 400 dollar. We ýene esasy zat 100 san dizaýnyňyz taýýar bolandan soňra Diňe Redbubble bu ýeke-täk saýt däl. Kanalda aktiwligi artdyrsaňyz men size beýleki saýtlaram paýlaşaryn maglumat bilen. Ýagny 10 sany Redbubble ýaly 10 sany saýtda öz harydyňyzy goýanyňyzda her saýtdan 100 sanja haryt satyň. Her saýtdan 400 dollar pul gazanyň. 10 sanam saýt paýlaşjak siziň bilen aýda 4000 dollar. 4000 gel ýadyňyzdan çykaryl aýda 1000 dollar boldy ýeterlik. Başga hiç zat gerek däl. Şonuň üçin Bu wideoda zat bolsa geçenki wideony görmedikleriňiz bar bolsa eýe gidiň şol wideoma tomaşa ediň. Aşakda kommentariýada bellap geçerin. Diýen we şu wagt daýhan bazaryna gezmäge gitýäs. Göreliň harytlaryň bahalary nähili. Kanaldan daşlaşmaň, kanala agza bolmagy hem unutmaň. Ve dostlar şeýlelik bilen şu wagt daýhan bazaryna geldik. Köpçülik ýerinde marka dakynmasaň bolanok. Häzir aňarda maskasyz barsaň tagym salmaýarlar. Ve hepdäniň her bazar güni irden saat 8-den ýalňyşmasam gündür saat 3-e çenli bazar dowam edýär. Ýöne bazar günleri meniň köp ýatýanlygym üçin şu wagt saat 11.30 ýagny 10 bolup gelýär. Biraz gijä galdyk, bazar sowlan näle diýip umyt edýän ve birazdan bazara bararys ve görüris.

Şuwad ählimiz svetofordan geçdik we bazara barýar. Bazar, bazar. Bazar meda şäheriň e, bir kiçiräk köçeleriniň birinde. Bazar ötüyor yapylýar we hani astaýan hyýal burada. Şu ýerde e, daýhanlar özleriniň harytlaryny getirip satýarlar. Ine görşüňiz ýaly dostlar, daýhan bazary. Göreli, näme zatlar bar. Ilk şeýle bir krug aýlanaly, ondan soňra içindäki harytlaryň bahalaryna seretişdirip göreris. Has uly bir ýere däl.

Has uly ýer däl eken, kiçijek ýer. Gül satýanlar bar. Başga näme bar? Ýe bolly. Daýhan bazar bar, şundan ibarat. Şu ýerde de gutardy. Bundan aňry hiç zat ýok.

Ýöne şu zatlaryň ählisini söwda merkezlerinde uly magazinlerden alyp bolýar.

Kanala agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ýene üýtgeşijek şunuň ýaly ýerleri tapsak, hökman giderin, görerin we siziň bilen paýlaşaryn. Indiki wideolarda görüşýänçä hoş, sag boluň!